Salam dostlar, salam oturan mısınız? Ýeňil ajyňyz hemme saglyk Bugün şeydip aylatıp ben arsa kovada iştene boş günümde boş günüme gavatlamam şeyle yerde. Başardygymdan başaryp bilsem, Gürjüstandaky işler barada, aýlyklar barada we özümiň nädip iş tapyşym barada ýene şoňa meýleş zatlar barada gürrüň bermäge çalşaryn. Gürrüň bereýin, başyndan başlaýyn. Tbiliside iş tapmak gaty bir aňsat düşmedi. Hotellara öz CV-lerimi goýup gaýtdy. Jant bolup işleýän bolsaň kyrk beş lari, ofisanyň kömekçisi bolsaň kyrk lari diýdi. Welosiped bilenem işläp bolýar, motor bilenem işläp bolýar, hatda pyýada-da işläp bolýar. Günlük ýüz lari, ýüz ýigrimi lari. Ýatak jaýyňa jyns berip, massa bir muk hiç kim oýnamagy. Ýöne eger-de işlejek bolsaň, olar ýaly işler emma. Meň bir sanan zatlarym şu wagt işlerden käbiri dostlar, her hili işlerde işleýänma, her hili aýlykda işleýänma, belki. Geçen gezek şu görýän dagymyzyň depesine çykmaga synanyşdym, soň çykyp bilmedim. Sebäbi o wagt bular ýaly gar däldi. Goýup bilsem arasyna wideolarymy goýaryn. Bular ýaly gaty gar däldi ýöne. ep-eslije bir Ýokarsy durşuna akdy. Şu wagtky görşüňiz ýaly ana şu gara görünýän ýerler-ä durşuna baglyk. Depesem durşuna akdy. Häzir-ä bilemok, bile çenli gar bolmagam mümkin. Onsoň ýokarsyna çenli dadym, gitmek üçin. Ep-esli ýer bardym, soň yzyma gaýtdym. Soňky gezegim ol görýän daglarymyzyň hine şu taýlarda görünýän bolsa neme bardy, täze dörän bir şaglawuk çeşme bardy. O da täze garyň ýagyp başlamagy bilen döredi. O şaglawuk hem şeýle owadan, gowy görünýärdi. Şu taýdan şeýdip Işe her gün çyk gidemde şeýle şu ýerden ýöräp gitýän onsoň her gezek işe çyk gidemde seretsem şeýle owadan şaglawuk görünýär edil şaglawuň akyşy görnenok ýöne suw akýanlygy doly bildirýär. Menem hany göreýin barlap göreýin gideýin nähili ekkä diýip synanyşsam soňra Emma-da meň bilen bile gitjek diýdi bolýa bile gideli diýdik. Ýarsyna bardyk. Çeşmesini gördük zadyny gördük edil uly şaglawuna ýetip bilmedik bäränam yzymyza gaýtmaly bolduk. Häme yzda galdy. Daşyna bir hem ýakyn çaklap bolýar. Üstüne çykyp basýan soň ýokardaky barmaly nokadymy daşlaşýar.

Ýokaryk çykaýyn diýip gaty daş kändi. Elimi artdym. Birinji ýalňyşyma ýeke gaýtmalydym. Men muny ýokaryk çykjak bolsam ýeke gaýtmaly. Iki bolup gaýtsam. Aý ýadadym, aý çykyp bilemok. Problema ikän. ikinjilik bilen hem seretap bolmadym näme bilen typ daýagym taýdy ýykyldym elimi artdym Voilà. Voilà, ýoşuk bilen aýlary. Häzir men 400 metre ýala ýokary çykdym bolýar. Intege ma badyr bärik. 400 metr töwerek ýaňky görünýän şawlokdy ýanyma 400 metr töwerek bardyr. Meň özüm şu wagt nirede Gürjüstanyň Kazbegi diýen şäheriniň golaýyndaky ýerleşýän Kobi obasynda. Kazbegiň öz hakyky ady Stepan Smida. Köp kişi bilýändir eger bärde ýaşap görenler bolsa ýa-da Gürjüstana beletdir bolsa Kazbek şäheri öňki köne adam Stepan Smida. Häzirem köp köpçülik tarapyndan zaten Stepan Smida diýip ulanylýar. Şu wagtky biziň ýaşap ýören ýerimize Kobi diýilýär. Ene şu ýeri Kobi obasy bir bölegi. Ýene şu biziň kampymyzyň aňyrsynda ýene doly görünýändir aýdymok ýöne Kobi obasynyň ýene bir bölegi bar. O ýerde-de Ýokaryk gitýän kabel karlar ba, näme asma ýollar ba, dagyň depesine alyp gitýär i skyň ýagny garda typylýan ýerlere zatlar alyp gitýär owadan peýzažlar skenri näme diýilýär manzaramy şo manzaralar zatlar görüp bilýäs soň biziň ýaşaýan kampymyzda mine şu taýda kampymyzam daşyndan göräýmäge gaty gowy Içindäki komnatlaram indi biz maşgala komnatynda ýaşaýanlygymyz üçin maşgala komnatlaram kän bir erbet däl. Beýleki komnatlaram erbet däl. Her kimiň öz saklaýşyna bagly, ýöne ýaşaýyş şertleri hakykatdan hem birazjyk pisräk. Meň pikirimçe aýak ýoly bilen ýuwunma, ýagny banýa zat, hammam zat birazajyk şertleri pisräk. Başky ýagdaýda ýene oň üstde boljak. Howa ýagdaýam edil şu ýerde şu wagt minus ýedi. Gaty sowuk däl edil şu ýerde. Edil şu wagtky howa gaty erbet sowuk däl. Elbetde daşarda köpräk dursaň üşetýär ýöne kähalatlarda minus ýigrimi. Ol gün gar ýagan günüň öňküsi günmi ýa gar ýagan günüň soňkusy günüdi ol ýadymda üçinem o gün ana minus otuzdanam galypdyr. Olam esasy sebäbi bu ýeri meň alan nemäme görä-ra, Bir ýarym kilometr ýerden, ýagny deňiz derejesinden bir ýarym met, bir ýarym kilometr ýokarda ýerleşýär edil şu Kazbegi şäheri. Galyberse näme howa indi dekabra geçdik, dekabrda gyş başlady, gowy sowap başlady, garlar düşüp başlady. Birinji gar ýaganda çalyra geräpdi zat edipdi. Soňky gar ýagany bäri ine daş-töwerek şular ýaly durşuna. Bak. Ýanymyzda da bir öwlüýa bar ekeni. Sonra şu görýän şu ýol kulklamyzyň depesinde ýene-de elini uzatmalam däl ol kristian ortodoks dinine degişli bir metjitmi şolara öwlüýa bar. Edil şu depäň gapdaly aňyrajyklar zatlaryna da ýene guburlar zatlar görse bolýar. Jaýlanan nemeler, suratlar zatlar ýene-de gelmeli. Howa barada, bäriniň obalary barada gürrüň eden bolsak, esasy mesele men bu ýerde näme etýän? Bu ýerde işläp ýörün dostlar. Bu ýere işlemäne geldim. Indi men birinji öz iş nimämi gözläp gürrüň bereýin. Başyndan başlaýyn. Sentýabrda Gürjüstana geldik. Sentýabryň aýagyna Gürjüstana geldik. Soň iki-üç gün ýala gowja Dynjymyzy aldyk, sebäbi birazjyk ýadapdygym, ýolam ýadatýar adam meni. Bir gün uzakly gün ýolda bolmak. Kwartira baryp ýerleşdik, hostela baryp ýerleşdik. Nomer aldyk, karta aldyk, ony aldyk, muny aldyk. Iki-üç gün ýaly güýmendik şeýdip. Iki-üç günden soňam iş gözlemäge başladyk. Işem Tbiliside iş tapmak gaty bir aňsat düşmedi. Esasy otellerden iş gözledik, sebäbi birazajyk. Iňlis dilini ulanyp bileris ýa-da türk dilini ulanarys. Ýa-da hytaýlar şeýle bir kän eken, köçede şeýle bir hytaýlar gabat gelýär. Hytaýlaryň zatlaryň gelip biläýjek atýallaryna esasy aýlandyk. Onam ýene Çunar APP, ýene Hytaýyň bir APP-sinden görüp. Şo taýda 5 ýyllyk, 4 ýyllyk atýallara aýlanyp, iş gözledik, iş soradyk. Atýallara öz CV-lerimizi goýup gaýtdyk, zat etdik. Indi näme garaşdyk, bolmady. Bir gün uzak gün ýolda bolup şeýle ýani iş gözledik. Ertesi gün restoranlardan gözläp başladyk. Her hili, her dürli restoran bar bolsa, öňümizden bir normalnyja işläp, işgär alaýjagrak bir normalnyja restoran bar bolsa, gözlemäge girip soramaga başladyk. Işgär gerekmi, işgär gerekmi? Soň o gün hem ýene netije bolmady. Iki gün geçdi, üç gün geçdi. Soň Bir nomrdan jaň geldi. Alsak bize diýdi, ýekeje işgär gerek. Siziň haýsy bolsa biriňiz işe gelip işläp bilýäňiz diýdi. Salgysyny alyp täzeden şo kafeýa gidip gürleşdim. Işe başlap bilersiň diýdi. Edil şo gün işe başladym. Aýlyk ýagdaýy kyrk larydan berjek diýdi. Zatlar Ofsandyň kömekçisi, Ine, ofsant bolup işleýän bolsaň, kyrk bäş lari, ofsandyň kömekçisi bolsaňam kyrk lari diýdi. Iki gün geçen soň soradym men, Şu wagt men ofsantmy ýa ofsandyň kömekçisimi? O-da diýdi, Ofsandyň kömekçisi. Kyrk lari bolanda, şo wagtlar ýigrimi ýedi lariň on dollar bolýardy. Onnoň aňyrdy-da on üç lari. O-da bäş dollar töwerek bolýarmy näme? Onnoň jemi on bäş dollara işledim. Oň daşyndan indi zat bar, tip bar, tipswa, tipboks diýip köp Restoranlara zatlara baraňyzda ýa marketlere zada baraňyzda görüp bilýän görýänsiňiz bilýänsiňiz rus dilinde näme bolýar bilemok türkmen dilinde näme bolýar belki türkde türkçede bagşiş bolýar şoň üçin hem türkmençede-de bagyş bolup biler sebäbi bagyş etýärler bir zatlar ýa Gutucuk bolýa, özleri getiribem atyp bilýär ýa-da mes size diýip şeýdip eline gowşuryp beribilýär. Soň hemmesini şo guta üýşürýäň. Agşam sagat on ikide açyp hemmemiz paýlaşýas ýa deň deňme-deňine paýlaşylýar. Onsoň indi olam günüň dowamynda meň alyp görenime bir gün on bäş, bir gün ýigrimi, bir gün iň kän alamda ýigrimi bäş aldym öýtýän. O-da ýaňky aýdyşym ýaly ýigrimi ýedi laring. On dollar bolýardy şo wagt. Häzir ýigrimi sekiz lari on dollar bolýar. Onsoň ýigrimi ýedi lari on dollar, ýigrimi bäş alan bolsam on dollara ýetmeýär iň azyndan. Indi diýjek bolýanym, meniň gündelik alýan aýlygym ýigrimi dollar bilen ýigrimi bäş dollar aralykdadyr. Ýagny ondan kän däl. Ondan az bolup biler arasynda, ondan kän däl. Şo bir ýerde dursam biraz üşüýän, şoň üçin Ýöräp barýarkam gürrüň bereýin. Şu ýerjikdeden bir çeşme bar. Biz gelenimizde hasam owadan görünýärdi. Indi şol çeşmänem görkezeýin. Soň öňki wideolaram tapsam ýene goýuşdyraryn. Indi ýaňky işde başga ýerden-ä kän bir habar bolmady. Garaş diýenler boldy habar ederis diýdi. Edil şol on gün, on dört gün ýaly şo ýerde işledimde şo wagt mende habar bolmady. Eger habar bolan bolsa başga ýere gitjekdim. Sebäbi aýlygyny az görýärdim, buram işini biraz kynrak görýärdim. Jogapkärçiligi has üstüňe ýüklenýär. Hytaýdaky ýaly agam däl, Hytaýda tölegler diňe onlaýn göni. Zat alyp durkaň tölenýär ýa-da gidip barýarka gapyňana töläp gidilýär. Bärde bolan olar ýaly hem däl, birhili üýtgeşigräk. Sistema girişinçä hem birazjyk kynrak düşdi. Onsoň aslynda-da birazjyk üýtgeşik zatlar etmekdi. Men ofisançylyk öňem etdim, şonuň üçin indi birazjyk üýtgeşigräk zatlar edip görmekdi, barlap görmek. Gelemde şu ýeriň çeşmesi durşuna başgaçady. Ine, häzirki çeşmeden galaň görünýänji ýeri. Buzlaryň galyňlygyna serediň. Onsoň özüňize ýetireliň, näl howaň sowukdygyna. Buzlar bir garyş ýalak, bir garyşdanam has galyň. Soň üstüne gar örtüpdir, edil gar bilen bile ölçeseň, belki üç garyş, dört garyşam bardyr. Soňunsoň käbir tanyşlarym, zatlarym maslahat berdi. Dil bilseň has hytaýjalaň bilýän bolsaň hytaý firma känä bärde diýdi hytaýlar bilen diýdi işleşip bilersiň diýdi menem aha bu bir täzelik bolýa men hytaý firmalary göreýin nälik bolýa onsoň bu ýere ilk gaýdamda men hiç hili hytaý başga tanaýanym ýokdy bärde şoň üçin hem näme işem bolsa birbada işlärin ondan soň ýuwaşlyk bilen men hytaýlar bilen hem tanyşyp öz Işim zadym üýtgederin diýen niýetim bilen gaýtdym. Bärigem geldim, sany oglan Berin salgysyny berdi. Sag bolsunlar, kömek etdiler. Bärik geldim. Geldik, dogrusy, gelen wagtymyz fudbalkalja geldik. Häzir görýäňiz, şul eşikden bilenem birazjyk sowugrak. Ýaňky Kobi otunyň bärsindäki dagyň eteginde ýerleşýän bir bölegine geldik. Köne jaýlar. Geçen gezegem bir gezek geçipdim şu taýdan. Ümsümlik hiç ýyl adam ýok diýen ýaly. Gater ümsümlik. Gürjüstanyň başky ýerini bilemok. Men sebäbi diňe Gürjüstanyň paýtagty Tbiliside biram şu ýerde. Kobi obasynda biram Kazbegi şäheri, şäherçesinde bolup gördüm. Ýöne şu töwerekdäki jaýlar zatlar şular ýaly köne irki jaýlar daşlardan edilen. Ýaşaýyş ba kebat bir adam görünýä ýöne gaty seýrek görünýä gaty bir kän bir adam ýok intek gaty kän görjüler doly tanap bilmänim üçinem olar ýalak bime zat etmek islämok şoň üçinem bärde birazjyk gürlemän kesip geçerin wideo alyp bilsem wideo almaga çalşaryn o jaýlar zatlar görünýän bolsa has köne jaýlar

Elbetde, işgär bir işçi. Ýöne üýtgeşikli aýdymzok, her kimiň etýän işini etýär. Işler gaty agyr däl. Beýlekileň aýdyşyna görä adam käbirleri agyr diýýär, käbirleri gaty agyr däl diýýär. Indi her kimiň özüne görä. Meň üçin häzirki edýän işim ilki gelen wagtlam biraz kynrak düşdi. Sebäbi eýýäm ýedi sekiz ýyl ýalakdan kän olar ýaly işleri öýde-de edip görmänsoň, indi öýde bolmansoň. Birazjyk kynrak düşdi ýöne ondan soň bir öwrenişip gitdim olara ýaly bir kynçylyk çekmedim. Ýöne käbirleriniň aýdyşyna görä, käbiriniň işi tozanly, çyg, hapa, hemem agyr zatlar etýär. Käbiriniň aýdyşyna görä, ýeňil diňe hereket etýär, güýmenýär, gaýtýar. Aýla geçip dur. Onsoň indi aýlyklary barada aýdyp bereýin. Öz aýlygymy aýtsam, gelemde ýigrimi gün ýaly işledim, bir aý doly işlemedim. Günlük hasaplanýar meň. Günlügem däl, her bir eden işime. Her gün näçe işlesem, şonça-da aýlyk tölýärler. Beýlekiler işleri elbetde sagadyna gitýär, sagat işleýär, şo gün şo sagadyny doldurýar, onsoň gazetde. Soň meň aýda şo birinji aýda işlän işligim işlemem sekiz ýüz den gowrak boldy, sekiz ýüz elli töwerek boldy ýigrimi gün üçin. Ikinji aýda otuz gün üçin ýedi ýüz elli, sekiz ýüz töwerek boldy. Sekiz ýüze sähel ýetmedi. Indi üçünji aýam indi görmeli. Doly bilemok häzirlikçe ýöne. Indi bärdäki esasy aýlyklar, alýan aýlyklary 700 dollar dostlar. Iň pesi 700 dollar. Eger-de sen işiňe normalny gitýäň, Normal gatnaýaň, barýaň, hiç hili işiňde kemçilik bolanok. Sen agyr işläp, janyňy berip işlemäne gerek ýok ýöne. Özüň normalja işläp ýörseň, eger işiň özüň işiň bar bolsa, belli işiň bilýän bolsaň, işiňe belet bolsaň, başga birini diňlemäge-de gerek ýokça öz işiňi özüň edip ýörseň boldy. Iň azyndan ýedi ýüz dollar. Şu ýerde ýedi ýüz dollar alýanlaram bar, ýa müň dollardan geçirip alýanlaram bar. Meniň bilýänim, müň iki ýüz dollara çenli alýanlar bar. Olam on iki sagatlap işýärler, müň iki ýüz dollar ýaly alýarlar aýlygyny. O, şu ýerden görünýän soňky bölejiginem alaýyn. Ine, şeýle. Dagyň eteginde ýerleşýär. Jaýlaryň oturan ýeri gaty gowy. Köp nemede garda adam saklaýandyr, şemalda adam saklaýandyr, kän sowugam bolýan däldir diýýän. Obadan çykan ýeriň hem şular ýaly. Ýol beýle Kazbegi şäherçesine gitýär. Kazbegi şäherçesinde-de eger maşynly gitseň, ýigrimi munt, ýigrimi bäş munt arkaýyn baryp bolýar. Bu ýerde hytaý firma işleri barada-da ýagny esasy zatlary aýtdym, ýöne ýene-de bir aýtmaly zatlarymyň biri, aýlyk ýaňky aýtşym ýaly ýedi ýüz dollar, iň azyndan Ýöne ýigrimi bäş gün käbir käbir nemeler indi nemeleň bolýar, menejerleň bolýar. Şo menejerleň ýigrimi alty gün diýse ýigrimi alty gün, ýigrimi dört diýse ýigrimi dört üýtgäp bilýär. Ýöne esasy ýigrimi bäş, ýigrimi alty gün doly işe gatnasaň, aýlygyň dolşy ýedi ýüz dollardan iň azyndan alyp bolýar. Indi käbirleri bar, birazjyk Ýaltalyk edýär ýa ýadaýar, ýa ýatyp galýar, gijä galýar, ýa işe barmamazlygy, işe baranok, şolar ýaly ýagdaýlarda aýlygy azalyp bilýär. Bu ýanky çeşmäň bäri tarapy şeýle. Edil şu Kobi obasyndaky hytaý kompaniýada işler şular ýaly. Ýani aýlyklar şular ýaly. Näme iş etýärler diýseň, bu kompaniýa edýän işi ýol gurýar. Gerek bolsa dagy kub, tunel, tunel açýarlar. Ýa bolmasa-da çeşme, kanal baýarlaryny ene şular ýaly. Ol indi ýaňky çeşme däl, başga bir çeşme. Şeýle bir çeşmeden köpri zat ýasaýarlar. Ve esas işleri yol gurmak. Şimdi men özüm näme iş etýän diýip sorasaňyz. Şu görýän ullakan betonlarymyz tunel üçin şeýle durşuna. Aňram şular ýa uzaklykda eýýäm e, belki müňlerçe üýşürip goýupdyrlar. Şu betonlaryň ýasalmagyna kömek etýän olar armatur dokaýanlar, armatur dokaýanlar, armatur dokaýa, soň getirip galybyň içine goýýanlar. Ýaňky armatur getirip goýýar, soň men hem ýaňky galyby berkläp çykýan. Boltlaryny atdym, galyby berkläp çykýan. Soň beton guýýançylar gelýär, beton guýýar. Ondan soň ertir açýançylar gelip açýar. Çykarýançylar çykarýar. Ýöne her kimiň öz işi bar, her kimiň aýlygy başgaça. Her kimiň zady. Ýöne biziň indi aýlyk ýagdaýymyz men ine plan salýan diýsem ýalançy bolýar. Ýöne öňki alan aýlyklarym ýaňy aýtdym. Birinji aýymda 20 gün işläp 850 dollar töweregi aldym. Ikinji aýymda-da 30 gün işläp 800 dollara sähel ýetmeýän bir pul aldym. Indi işleýşiňe bagly, olam özüňe bagly däl häzir. Käwagt maşyn döwlüp beton gelmän bilýär, käwagt bärde bir başga bir maşynka döwlüp betonlary çykarman bilýärler. Olar ýaly ýagdaýlarda eger o gün iş bolmadyk ýagdaýynda men aýlygymam ýok bolýar, işimem ýok bolýar, o gün boş bolýan. Şoň üçin hem belli bir zat aýdyp bolanok. Her aýda eden işiňe gara. Meň üçin hem gaty rahat iş. Elbetde işçi bolup işleýän. Hiç ýeli nemem ýok, ar şikaýatym ýok ýöne. E, rahat iş. Işe gelmeli wagtym gelýän, soň özüm haçan gutarsam işden çykyp gitýän. Onýaly maňa plança çen garaş ýa plança da gel diýip saklap oturanam ýok. Iş gaty rahat iş. Şu ýerde men nemäň kabel karyň bardygyny eşidipdim. Görýän bolsaňyz, kabel karlar işläp başlapdyr. Ol dagyň depesine çenli äkitýär. Eý, görünmeýän ýaly-la bärde. Häzir golaýyna baryp görkezip bilsem hem görkezerin. Bu kabel karlar bilen hem ýokaryň owadanlygyny, gözelligini görkezýär. Esasan hem şu dekabrň günä içinde sezon başlady. Indi şu sezon açyldy. Garda sypyşlyk başlaýar. Ine, ýatdan Ýöne garda typyşlyk başlaýar. Şo sezon üçin hem şo sezony e, adamlaryň şol garda typmaga ýetip bilmegi üçin hem şeýle kabelkalar işleýär. Ýene-de Kazbegi şäheri bar. Şu ýerde görýän bolsaňyz, ine daglyk, bu gapdal hem daglyk, ortasy şeýle, şeýle, şeýle, şeýle ýol geçip gitýär. Ýol görünýän däldir, ýöne açyklyklardan. Hol aňyrdaky içdäki görýän dagymyz bar. Şoň etegi, aşajygy Kazbegi şäherçesi. Şäher diýilýär-de, ýöne şäher diýer ýaly ullakan däl, bir bäş-on sany köçesi bardyr, şonuň üçin Kazbek şäherçesi. Elbetde, bu Gürjüstan ýurdunda dört milliona golaýmy nämemi halk bar, oňam bir milliony Tbiliside ýaşaýar. Göz öňüne getiriň, onda başga ýerlerdäki adamlar. Ýene uly şäherlerinde kän bolup biler, ýöne bular ýaly çet ýerlerinde gaty az sanly adamlar bar, gaty seýrek gabat gelýär. Birem şu wagtky ýaşap ýören ýerimiz. Russiýa, Dagystan, onuň Grozny Çeçeniýa, başga näme bar? Karaçaý Çerkezski, onuň Demirgazyk Osetiýa, Günorta Osetiýa, Gürjüstana degişli, aňyrsy e, Demirgazyk Osetiýa, Russiýa degişli. Russiýanyň serhedi hem bir sagat şeýlelikden bir sagat gitsek Russiýa barýas. Bu ýere münýän Kobi obasynyň Başga bir tarapy. Şular ýaly jaýlary bar. Kobi obasynyň başga bir tarapy. Oba daýlan şäher, daýlan şäher, daýlan ýer, daýlan sen şeýle. Ulla kaýtlar bar. Adam az ýan ýok ýöne ýanyň elýärler, oýnaýarlar. Bu Kobi obasynyň duralgasy mine şular ýarak. Könräjik duralgajyklary, könräjik jaýlary. O taýda polisiýa nemesi bar. Hanada kabelkar obalarynyň zatlarynyň ýaşaýyş jaýlary zatlary gaty bir hili köne harabaçylyk görşüňiz ýaly şu ýeri turistik bir ýer turistleriň kän gelip sezonynda şu ýerik gelip, şundan ýokaryk gidip, o dagyň depelerine gidip, garda typyp aýlanýan, gezýän ýerlerinden biri. Ýöne jaýlar könere, gadymky, belki SSR, sowet döwründen galan jaýlar. Ondan hem ýeke bolmagy mümkin köpüsi. Cable car-yň duralgasyna-da geldik. O taýynyň daglary men birinji gezek görýän. Gaty owadan eken. Ine bärem ýaňky cable car başlaýan ýeri. Biletleriň bahalary hem şeýle ýazýar, eger siz onlaýyn on günlük zat satyn aljak bolsaň dört ýüz altmyş lari, Bir hepdelik aljak bolsaň üç ýüz ýetmiş. Indi biz esasy bir gezeklik bir gezeklik alarys. Bir gezeklik aljak bolsaňam ýigrimi lari, eger üç gezeklik aljak bolsaň elli bäş lari. Bahalar arzan däl sebäbi sezony, sezonda şular ýaly bolýar. Töwerekde naharhanalar bar. Ýene suwjagaz sa satylýan zat bar, kofe satylýan ýer bar. Şeýleräk ýa bu Kobe obasynyňam bir gapdaly. ikinji bölegini ştaý. Nesip bolsa şu ýerden gitmäkäm bir gün. Bu sezonam gutarmaka ýaňky ýokarda garda taýylýan ýere gidip göresim gelýär. O ýere gidemden soňam ýene galan informasiýalary indiki wideolary paýlaşamda size görkezerin. Beýleki Gürjüstana işlenip biljek beýleki işler barada ýene birazajyk. Bilýän zatlarymy aýdyp geçeýin. Gaty bir kän maglumat bilýän diýsemä ýalançy borun ýöne Gürjüstandaky beýleki işler hem iň esasy köpçüligiň edip neme etýän işleri birinjilik bilen-ä gurluşyk işleri. Biziňki hem ine şu wagt gurluşyk edýän bir kompaniýa şony işläp bileris. Bular ýaly kompaniýadan belki ýene-de ýüzlerçesi bar. Her bir kompaniýada Müňlerçe adamam işleýär. Käbir uly kompaniýalarda müňlerçe işleýär, kiçilerde belki ýüzlerçe işleýär. Ýöne gurluşyk kompaniýalary kän meň eşdişime. Türkmenlerem esasy erkek adamlaryň esasy işleýänleri gurluşyk kompaniýalarynda işleýär. Günlük tölenen ýagdaýynda ýetmiş larydan ýüz lary, ýüz ýigrimi lara çenli barýar diýip eşitdim aýlyklary. Anyk bilemok, sebäbi. Gözüň bilen görmän biram edýän işiňe görä aýlyklar üýtgeýär, şonuň üçin pul gabat diýip bolmaýar. Indi ýene ikinji esasy meň bilýän işlemden biri kurýerçilik. Nahar daşama ýa bolmasa Ýene ele-bele satyn alnan zatlar, daşama işleri. Odam Wall programmasy bar, Yandex bar. Ýa-da ýene Glovo bar. Şularda Gürjüstanda işleýärler. Indi bulaň aýlygy barada aýtsamam, olam bir belli bir aýlygy sen plança alýaň ýa sen plança gazanýaň diýip aýdyp bolanok. Ýöne işleýän oglanlaryň zadynyň öz agzyndan eşitmegim bilen täze başlan biri günlük ýüz bary arkan alyp bilýär. Ýöne on iki sagat ýaly zat ýaly işlemeli. Ony welosiped bilen hem işläp bolýar, motor bilen hem işläp bolýar, hatda pyýada-da işläp bolýar. Pyýada işleseň bilemok näçe e, biraz ýakynrak ýerlere berýär, biram puluny azrak berýän bolmaly. Ýakyn ýere ýöräp ertip gaýdyp bilýäň. Soň welosipedli bolsa birazjyk daşrak ýerlere, ýöne pulunam birazjyk köpeltýär. Indi motorly bolanda has zorak ýerlere, ýenedem ýaňky ýaly her bir daşan kurýer nämäň üçinem ýene köpeltýär. Aýdyşlaryna görä, aýda täze başlan biri müň dollar iş alyp bilýär arkaýyn on iki sagatda zatda. Täze biri däl-de, öňden işläp gören biri bolsa, on sagat zadam işläbem müň dollardan geçirip, müň dollar, müň ýarym dollar alyp bilýärmişin. Ony özüm inte işläp göremok. Ýöne öz tanyş oglanlarymdan eşden nemäme görä. Şolar ýaly işler bar. Indi mundan başga-da restoranlarda, zatlarda, e, hat- otellarda zat işläp bolýar. Bulam her ýeriň ýagdaýyna görä aýlygy bar. Ýaňy men aýdyp berenim restoranda näçe alýan? 40-a 40 lari alýan. Soňra 50 lari çenli galdyrjak diýdi. E oň daşyndan hem ýene tipis düşýär, bagyş düşýärmi? Şo düşýär. Olam näçe boljagy belli däl, belli bir neme ýok bolanlygy üçin hem plan aýlyk diýip aýdyp bolanok. Ýöne elbetde gaty kän däl. Gaty bir aýlyk gary gowy däl. Onsoň eger restoranlarda eliňden bişirme işler gelýän bolsa onda has gowy pul bar diýip eşitdim. Ýöne kömekçi bolanda günde segsen togsan lari alyp bolýar diýýär. Eger-de e, powryň özi bolsaň, aşpez bolsaň onda günlük ýüz lari, ýüz ýigrimi lari. Ýatak jaýyňa çenli berip iýjek içjegiňe düşnükli iýýäm. Özüň bişir otyň özüň iýjek içjegiňi näme edip bilýäň ýöne. Ýatak jaýyňa çenli hemme zadyňa çenli üpjün etýärler gowja ýerde işleseň. Olam ýaňky ýaly azyndan aýlyk müň dollar, müň ýarym dollar alýarlar diýýärler. Onam meň özüme kän aşpezlikden başym çykmansoň işläp görmänsoň bilemok. Soňam indi esasy meň öz iş gözläp ýören zatlarym gabat gelen käbir nemelemde neme zat gabat geldi. Türkleriň e, gazinolarymy, kazino diýilýärmi? Ondan humar, indi kumar, humar oýnalýan ýerler. E, Oýun oýnaýaň, oýunda utsaň, alýaň. Ol hökman humar diýilse, kart oýnalýan humar. Däl, her hili. Indi häzirki döwrüň-ä şeýle bir maşynkalary bar, ullakan stanok, indi nämeleri, maşynlary bar, ýöne şo maşynda-da oýny bagyşlaň, oýnaýaň, utsaň, utan puluň näçe köpelýär, şony ýa goýan puluň näçe köpelýär, şo utanyňa şolar ýa şolar ýaly gelýär girdejisi bar. Maslahat beremok hiç kime oýnamagy. Ýöne eger-de işlejek bolsaňyz, olar ýaly işler emma türkçe bilseň, iňlisçe bir azajyk bilseň, olar ýaly işlerde-de işläp bolýar. Garaz, Gürjüstan meň bir sanan zatlarym şu wagt işlerden käbiri dostlar, her hili işlerde işleýänme, her hili aýlykda işleýänme, belki meňne e, Hytaý bir Ýaňky iş gözledim diýdim-ä, iki gün, üç gün iş gözledim. Şo iş gözlän günüm hem onlaýnam iş gözledim. Şondan maňa emailime ýazanlar boldy, jaň edenler boldy. Iki sany hytaý kompaniýa ýazdy. Hytaýça bilýän bolsaň bize hytaýça bilýän gerek. Ýöne gürji dilinem bilmek gerek diýdi. Eger gürji dilini bilýän bolan bolsam-a, oň ikisine-de arkaýyn gidip biljekdim. Ýöne biri aýtdy, gürji dili hökman däl. Bize iňlis dili bilen hytaý dili gerek diýdi. Bolýa, işlemeli ýeriň ofisde. Ofisde esasy Näme etmeli indi terjimeçilik ýa bolmasa şon ýaly şokça işlerini etmeli aýlyk ýa da aýlyk näçe bolar diýse müň ýarym lary bolar diýdi galanam üstüňe bonus bolar diýdi şu hytaý kompaniýa bolsa şu bonus diýlen bir zady bar hytaý kompaniýa bonussyz işlemeýär meniň pikirimçe ýaňky bonus bilen näçe boljagy belli däl zat diýdi menem bir kän bir işime gelmeýänligi üçinem olay o ýere barmagy o ýerde interwýu almagy neme bildimde Bärikge aýtdym, sebäbi wagtymam gaty azdy. Bärigem barjak diýip söz beripdim, şonuň üçinem bärik gelip, bäri işe başladym. Galan işlerem ýaňky aýtşym ýaly, ol ine şul iş ba, bil iş ýok diýip bolanok, islendik iş ba. Dünýäň niresinde bolsaňam her hili işler ba, ýöne meň şu wagt bilýänim köpleriň işleýän işlerini aýtdym. Şolar ýara iş ýagdaýlary ba dostlar. Dostlar, Bilemok bu videony siz näleik görersiňiz ýöne informasiýalary topladym we bu informasiýalar size peýdaly bolar diýip umyt etýän. Ýa iň bolmanda bu Gürjüstan barada käbir zatlary öwrenip bilensiňiz diýip pikir etýän. Şoň üçin hem halarsyňyzam diýip umyt etýän, eger halan bolsaňyz. Halamadygam bolsaňyz, ýöne goldaw hökmünde laýk. Berem kommentariýa. Eger soraglaryň barsa sorag bolup, bolmasa-da öz golalaňyzy kommentariýada bermegiňizi. Eger-de ýene-de şular ýaly daşary ýurda gitmek isleýän ýa daşary ýurt barada gyzyklanýanlar, dostlaryňyz, zatlaryňyz bar bolsa, olar bilen hem Hasabymy ýa bu wideolarymy paýlaşmagyňyzy haýyş etýän. Şunluk bilenem bu wideoň soňuna geldik. Bu wideony gutaralyň. Ýeneki wideolarda görüşýänçäk öýüňize ojagyňyza saglyk dileýän. Hoş sag boluň.